Ang'e nesinye biaye, ende yomosa omokwe bwe enamba, ende bwe ekanisa ye ekerubo ya kia Nyatwanga. Igo bono bokia aramisi maambia nkoboka, nchi gokama eyare ngorora ng'ire amabere buteri, nkanyora ng'ombe eye teiyo oro. Nkobwatana rende ngoteba, bono rende ri ng'ombe ya siri, naibeirwe eng'ombe. Ngaika paara rende, ngataka konya koteba eng'ombe nauriru, naurirwe eng'ombe. Abande banyare goteba, Gaki omotaka oyo nere mwaure eng'ombe omoboraka, nabo mwamochanda iga? Rende inwe onye gokwana kwaino gose nare kogenda gochia, ngaria enamba enamba y'omogambi ngamoakera, abanto bionde manga ko- korigwa erinde, nkaenda mangare obokia ororo. Bono rende gotu tokonya kobora boria, ngakerwa esimino yaye eng'ombe neri yatokire kweri marani maate, mokorigwa erinde mare moisiake more gose no- nero. Bono natebirie omonto ande buna naigure buna eng'ombe neria yatokirie mokuba ende abwo, nkoenda tore, ontebie mochando toiye tokore ki? Togende. Twang'ea bono gocha iga. Eng'ombe eye bono yaruete abwo e- eyunit iga tiga echinde ororo, toturumbogeti enchera ya seito goika, eete eria ochia koango komoino chinsiaga iga, egaturuboka ekagenda gochia paara bono ekaigu. Buna bono yarenge iga. Igo ochia omotienyi onde okorora, eng'ombe ebe matati.

egere emwamu nabo ebwekaine eye, lakini ere bono iga ere ere enene ere entambe, yabwate eria ime ekonyora yatigeire emeti eyio ebere, enyore emori. Nabo yachete egasibori korwa esiko ase ritu eri- rituko erio toko ntokoyesiba ase endeli gose twanyesiba ase omotigete ore isiko. Ekero twayesibete ororo, ekero nachete koboka mambia. Ase Yoshua nkoboka saa kumi na mbiri, na- naimoka na eburashi na eriogo nachia gosibia ama- ama- amaino ya egesacha. Ngachia kori- ngachia gosoka isiko nka- nka- enda yane egachira na kobua inche ntarora, eng'ombe nere igaa, nkaenda rende ngachia nkaraaminyoka inche bweka nkaye goetaeta chibando ime nkanyora teiyo, Ngacha nkairana gocha nyomba, omogaka one arwarete, kanyara aria arure eward, esande eye eyio neyio yarenge emonday, nkamotebia omise eng'ombe teiyo, nkamotiga gekorera ta- ta- tarenge koenyara, nkaenda ng'at- ngatura omwana one omomura nkamotebia, boolka bwa eng'ombe teiyo, nere akaboka buna chwa, togaeta tokarara rigiya nere, ntwachi konyora ntwachi ko- ntwachi konyonyora tokagenda ase estation ya police Nyachieko. tokanyora obuya korwa aroro, toka toka togacha toka tokariga ekero yaria yariga ribu tochieti gotoka esitairi bono ya yairetwe eyatu eyairetwe yasiboretwe egaturumbokigwa egaandeka riini igwe iga aria, ekairwa ase yairetwe gochia korwa erio ntwanya gokora ki? Ntwanya konyanyora onde mora onde naro oranyore connection ng'a eng'ombe ne igo ni- ni- nisire ne eng'ombe yane nesirete. Amaki. Erekano emwamu ebwate amatonto amarabu korwa omotwe na korwa inse aiga, korwa ase enda, nabo ere igo nabo ekoruga. Yaya tebwati amagucha, amagucha arabutoire.
Inche ase amarieta a Josephine Moraa nkorokwa Nyagaka. Bono nachiete moaa kogora amandazi etuka, nkamanya konyora omonto obwate eng'ombe. Omonto oyio akanyesiba, ngatebia nyamwara ng'a nanyorire eng'ombe ere nchera aiga. Ngochia koirana gocha nkanyora omonto oyio otamere. Bono rende eng'ombe eyio nonya nkanyora buna emoturetie eranyare koba aiga mpaka enyore abanyene. Naranyabwate. Ee, abanyene bono bachire, ee.
Inche nkoiguchoria ase onsongo mokaya, na omogambi omotureti bwa ekenyoro kia amacheo. Ekero narenge bwa one, ngatoma omokori emeremo ase eduka, ogochia koirana ogontebia ng'a eng'ombe yatokire esibire enchera iga, etamanyene atamanyekaneti. Nkarua bwane buna omogambi, ngacha ndore rende ng'aki eng'ombe egotoka nchera etabwati omonyene. Ngochia goika nkorora eng'ombe eyio, nkonyora omong'ina nere orenge abwo ang'e nkaria onyerorire, bono rende togataka omonyene amanye ngaakire omogambi, nkanyeaka ebicha nkamotomera, agantebia eng'ombe eywo rende nabo okorora ase ekobekwa mpaka eganyire abanyene. Igo nabo naimogetie nkaa omong'ina oyo iga iga, Josibini omogaka omong'ina o nyagaka, aye egache mpaka abanyene ba ase bakorwa barorokane rende banyare koyenyora. Bono abanyene baikire aa baa banyerorie na eyabo, naende baikire aa, bono etotagete to torore ng'aki tokoyeanana egere abanyene bagende nere.
Ase amarieta ngoko kwa Wilfred Nyang'wara, ekenyoro eke negiaito etore omobaga o Mechio na na kaye na na Bosiango. Etwabogete mambia ki ndaria etuka yane omong'ina omong'ina ya anti yane gocha kogora amandazi egonte yaya omwana eng'ombe nere yachire aa aki na omonto orenge nere onyesibire ochire gochia emete ya ya ya kebiabo ime. Ngacha nkanyerigereria. Nkayenyora nomobaene eng'ombe eyio, okona yagoberete endito, ekiagera yabwate embego, ebwate embego karibu emetienyi emiti inyinane. Naende nenga buna yamochire nkogotera ake, bono okona ase yataretwe goika oyio acha ogontera eng'ombe nere yatokire ere para, omobaene nanyete nkanyora eng'ombe eyio nere ere omotaro ime. Omosaa oyio onyebwate anyisibete ase omori bw'omoring'amu otamire ochiire. Nario twaanse togoaka chisimi, togaakera abagaambi, kera omonto togaakwa chipolisi, abasigari baga bagaconfirm omogaambi aka akamanya amang'ana ayio. Bono omaene twakire bono iga rero yanyo yatuekane na eng'ombe y'omonyene otoki, omonyene otokire, eng'ombe yarusitu korwa ase ensemo ya yatombe. Tomba buna ng'are mpaka iga iga. Inche ntagete goteba buna omokachi o nyatieko, naende omobiarwa iga. Eye negoso riansire, titokwana ase ase ase kwa ujumla ase ense ya Kenya. Eye nobo ense yansire amang'ana amabe, ya oboiyi bwa echiombe. Chusi omong'ina moka magaro omogaka magara karwe nyagita arie egori abere ang'e emetino etato. aurwe eng'ombe. Oroche naende eng'ombe eyio yachiire, nere ya- yatigaete emetienyi ebere enyore emori, na eyio etigaete omotienyi oyomo enyore eng'ombe emori. Oroche yarure etombe, igo yamochiri kororokana korwa korwa eraini ya rogoro na eraini ya maata aa, ntobwate abaibi bakoerani chiombe echi chia sira gati kabere aa, tokoboria iga buna eserekari. Oroche omonto oibeire eng'ombe na omoburaka. Abagaambi baminto y'eserikari yaito, imokerere igoro, mokonye abanto buna aba Buraka, orooche yatokana intwe. Intwe bono ntoro, buna intwe abagaka ntoro, omong'ina otabwati omo, otabwati mogaka, omoburaka are. Orooche nya, oyo Nyasae omorochete amaabera, eng'ombe eye ekabunse, ege, onye, ekiagera ere onyenyorire. Ere aba na, nasegete eta, etanyorekane, omong'ina okonyora ng'a eng'ombe eye sekonyora emori. Igo toyete koteba obomaene bwa Kristo, na eserikari yaito yatonye kuurere mono. Torigereranie buya, Epatroli erigererwe buya, emepaka yaito erigerwe korwa Nyamira na Kisii. Konya tokoigwa chi chiombe echi chikoigwa gochia borabu, bono chiang'eire korwa esaba gocha maata. Igo torigereranie egento ekenene, emepaka erigerwe mono y'obuya bwe chiombe echi, because chitarigereiri. Bono abamura baito, abamura togokuura iga. Tanga chimbibe chiaito binto mbisoka, ebinto biaito biang'aine gosoka. Onde ogoeta neng'ombe ina tokana na chi'amanu ikorwa ase omosubati, aye nere namarwa bw'epaara, egere torigerie eng'ombe ina ere genuine, onye otari genuine, omonto oyio abwatwe, airirwe atua. Mbuya mono. Omogambi oito eyanyarekana ngoika arenge omosafuchi oito Kasiba Ongubo, akini oakire esimi, bagambe korwa ase omogambi oria ase eng'ombe y'ebetuko korwa. Kortombe, Kasi bateebie iga buna omogambi bw'esaburoka eseni ya mwamanu, omonyene omong'ina oyio atoke ne eaidi yaye, toriikerane inse, ebichibicha chiakwe, ekero chibicha echi ekero chiakirwe, omogambi oito omosabuchibu atomerwe gochia obisi yaye, amanye na omonto oire eng'ombe nomonyene. Naende amake sure buna akorwa neng'ombe iga iga, aconfirm eng'ombe eye yaye nebwate bokong'u bonde, nebwate shida ende, ekiagera nomotureti bw'omecheo noara oyio ogokwa omogaka o nsongo, nere noara, nere okoanda obe eng'ombe eye turu ase omonyene turu kere ID ya Kenya. Onyore ID teiyo, ng'ombe tekoruresigwa, omonyene nere okorua ID eye ere ekieni kiaye. Onyore teiyo, eng'ombe ekwerene ase yarenge mpaka kae ngaki ebinto bionsi biaye bire.
Inche buna omogambi bw'ekenyoro, Omogambi oyo nigo arebe ripisi nabwate abageni, tarenge goika ribaga ng'a ya kwamba omonyene oria o- bw'eng'ombe iga akong'a egetambulisho, naende twakwa ebicha nere, tomotomere ne egere tomanye komoa eng'ombe eyio amanye kogenda onye egetambulisho nkeiyo, rirorio nabo ekoraba mpaka barente egetambulisho egere nari to. Egakikiswa ng'a omonyene nere oira mpaka akwe ebiche ekero tomanya nere, na tomoake ebiche tomotomere.